Trafod mastectomy a prosthesis ydw i yn y fideo yma. Um, os ydych chi'n wynebu cael mastectomy fel nes i oro wynebu yn 2023, gobeithio bydd cynnwys y fideo mawr a'ch yn eich help i'ch paratoi chi. Um, ac um, mi nes i gael uh, lawdriniaeth a nes i ddim cael dewis i ail adeiladu'r fron gan y surgeon. Mi fu yna drafodaeth a mi nath o egluro pam. Yym, ma' rei pobl yn dewis cael ail-adeiladu'r fron yn syth. Yy, ma' 'na resymau weithiau i beidio gwneud hynny os da chi'n wynebu radiotherapi. Yym, ma' hynny'n gallu effeithio ar unrhyw ail waith ail-adeiladu sydd wedi cael ei wneud. A ma' nhw'n cynghori i chi ddisgwyl ac weithiau i wneud o ar ôl hynny. Yym, felly, mae yna bosibilrwydd y byddwch chi'n byw hefo prothesis beth bynnag er eich bod chi wrach yn awyddus i gael ail adeiladu'r fron. Uh, mae o'n rhywbeth fyswn i yn cael ei drafod os fyswn i'n dymuno um, hefo nhw eto, ond um, ar hyn o bryd dwi wedi penderfynu bod fi wedi cael digon o lawdriniaethau a bod fi ddim eisiau uh, wynebu mwy. Felly, o ran yr lawdriniaeth ei hun, y mastectomy, nes i ddod drosti yn dda iawn, yn sydyn iawn. Um, o'n i'n num, ond o'n i'n gallu symud, gwisgo'n o lew, nes i brynu lot o flowsus, bytyma, um, pethau chod i'r hawdd i wisgo o ran rhoi dros y fraich. Ond i fod yn onest, o fewn wythnos o'n i'n ôl yn gwisgo dillad um, arferol o gennau i, o'n i'n gallu gwisgo'n iawn. Mi fish i'n gwneud yr ymarferion yn rheolaidd fel maen nhw'n argymell, mi gywch chi daflen o ymarferion i'w gwneud ac um, mae'n bwysig iawn eich bod chi yn, yn ei gwneud nhw. Um, mi nes i o'r wynebu cael tynnu'r lymph nodes wedyn ac mi oedd honna chydig bach yn fwy hegar, chydig bach yn anoddach symud ar ôl honno. Felly mae'n dibynnu be yn union ydych chi'n wynebu mastectomy. Hefo'r lymph nodes yn cael eu tynnu, neu ai dim ond mastectomy 'lly. Felly yym ond yn yn gyffredinol o'dd hi'n o'dd hi'n lawdriniaeth o'n i fewn ag allan mewn dydd, yym tynnu'r lymph nodes 'ru' fath yy o'n i fewn ag allan mewn dim amser yy ar ôl cael tynnu'r rheini ac um, nes i ddod drostyn nhw yn dda iawn. Nes i ddim cael dreiniau i fewn. Os ydych chi'n cael dreiniau, mae yna bethau fel pocedi allwch chi gael i'w dal nhw um, tra dach chi'n gorfod i, i cael nhw i fewn. Uh, ond fi si'n lwcus iawn, oedd yn, oedd yn surgeon i'n yn peidio i defnyddio nhw um, ac yn dweud bod yr corff yn gallu amsugno y fflwyd i hunain, lle, i hun. Felly dyna ddigwyddodd i mi. A dwi'n meddwl bod fi wedi gallu dod dros yr awdriniaeth o bosib yn gynt oherwydd hynny. Yy o ran yr ardal ar ôl ca'l y llawdriniaethau mi ydach chi reit num yym on' ma'r teimlad yn dod yn ôl yn raddol ma' gennai ddal d- rhanna o'r corff sydd yn num wrth ymyl lle gesh i'r lawdriniaeth yym a ma' hynny yn dod a'i heriau ei hun felly un peth ydi shafio er enghraifft yym mi nesh i ddefnyddio electric shaver am gyfnod hir ar ôl ca'l lawdriniaeth achos bo' chi methu teimlo yr ardal. uh, dwi bellach yn ôl yn defnyddio Racer rwan, um, ond hefo gofal. Um, dydy o ddim yn rhywbeth, da chi ddim wedi, dwi rioed wedi torri'n hun yn siafio, ond achos bod chi ddim yn gallu teimlo ydy o fwy na y torri yn y marn i, da chi'n gallu teimlo beth da chi'n neud, ond a felly mae, mae um, defnyddio electric shaver yn help efo hynny. Hefyd, mae sacho dipyn ar yr sgar lle, mae'n ma bwysig gwneud hynny er mwyn cael yr teimlad yn ôl. Um, a dwi wedi cael chydig bach o draffarth hefyd hefo be maen nhw'n galw'n cording, Felly nes i oro mynd i ga'l yym cracio'r cording 'ma gen ffisiotherapydd. Os ydach chi yn sylwi bod 'na rw dyndra yn y fraich ma'n bwysig i i i chi siarad hefo 'ych tîm a a bo' chi yn mynd i'w gweld nhw a ma' hwnna'n rwbath y dwi 'di goro ca'l a ma' nhw'n well erbyn hyn, nes i ga'l dipyn o ffisio a dydw i ddim hefo rei yna ar hyn o bryd, beth bynnag, mae o'n rhywbeth sy'n gallu digwydd ar unrhyw adeg. Mae gwneud ymarfer corff yn bwysig yn gyffredinol ac um, dwi'n trio sicrhau mod i'n gwneud hynny allai o ymarfer corff. Felly, o ran y prosthesis, um, pan nes i gael am ystectomy cynta, um, hwn oedd yr prosthesis ges i yn yr ysbyty. Mae o e fel rhyw gwsyn bach, a mae gennych chi fatha rhyw um, stwff tu fewn, stwffing wadin. Um, a wedyn mae o'n un meddal iawn oherwydd yr ôl yr awdriniaeth yn amlwg, da chi hefo um, toriad yna, felly um, mi wnaethon nhw roed hwn i mi'n gynta. Uh, a mi fynd i si ddefnyddio hwn am, am dipyn amser ac dwi yn ddefnyddio fo weithiau os dwi um, yn mynd i ffwr a bod fi eisiau gwisgo bra dros nos o bosib um, a os dwi efo ffrindiau neu rhywbeth felly. Ac um, ia, felly hwnna oedd y cyntaf ges i. Lle. A wedyn, ach dipyn ar ôl awdriniaeth, o'n i'n mynd yn ôl i fewn wedyn i gael mesur yn iawn a gweld rhywun yn yr ysbyty er mwyn cael um, mesur ar gyfer bra. Ac um, a hefyd cael mesur ar gyfer prosthesis. A felly mae'r prosthesis yn dod mewn bocs um, a dwi'n ei gadw fo yn hwn, dwi wedi tynnu hwn allan o'r bocs a mae yn y dror fel hyn lle. Ond hwn ydy'r prosthesis ges i gen yr NHS, mae o'n un solat, plastig, um, reit drwm, um, ac Um, dwi yn defnyddio hwn, um, mae e'n siap, da, mae'n rhoi siap da yn gyffredinol ac um, mae o'n gre gret o ran i roi yn yr bra lle. Um, ond um, maen nhw hefyd yn rhoi un gwag i chi fel hyn, Lle da chi'n cael hein a mi gawch chi un, pryd bynnag da chi'n ffonio, mi nawn nhw newid ac rhoi un newydd i chi. Um, a mae hwn ar gyfer mynd i nofio, maen nhw'n rhoi hwn lle, ond maen nhw'n cynghori chi roi um, fatha'r nettings na da chi'n gael weithiau mewn rhyw bags pen da chi'n cael pethau i fynd i'r gawod, y peli bach net i mewn er mwyn trio dal y siap achos mae o'n gallu disgyn am i fewn. Um, felly dydw i ddim wedi defnyddio hwn um, ar ôl i gael o. uh, dwi wedi ffeindio prosthesis gwahanol dwi'n mynd i ddefnyddio. Ond mae hein yn ddau ges i am ddim yn syth bin yn yr wythnosau ar ôl cael y lawdriniaeth. Ond dwi wedi talu'n hun i gael prosthesis fel hyn. A Boost ydy hwn, um, cwmni bach ydyn nhw, uh, mam a merch, uh, ferch wedi creu um, prosthesis ar gyfer i mham, a wedi droi o'n fusnes, ac maen nhw'n dda iawn, da chi'n gyrru, nes i yrru am y cynta, a mi nes i orau yrru o'n ôl oherwydd oedd o ddim y maint cywir, a wedyn nes i gael maint arall di yrru allan i mi. A maen nhw mewn lliwiau gwahanol, mi ellwch chi chod, gael un turcoes, ond dwi wedi mynd am liw sy'n reit debyg i liw croen. Um, peth da am y boost ydy, er bod o hefyd yn rhyw fath o blastig, mae o yn ysgafnach o lawer. Da chi'n gallu gweld bod yr gwacter i mewn yn efo'n golygu nad ydych chi'n cael yr un trymder yn y fron. Hefyd, uh, da chi'n gallu defnyddio nhw i nofio, um, lle bod chi'n gorfod cael dau wahanol fel mae'r NHS yn rhoi. Uh, a dwi'n ffeindio wrth fynd i'r gym rhedeg neu marfer corff fod y boost yn well o lawer oherwydd mae yr un gen yr NHS yn blastig a dwi'n ffeindio yn yr ha pan mae'n dywydd poeth, mynd i ffwrdd ar 'y ngwylia a wrth neud o mewn y corff fod y plastig yn dueddol chwysu um, tu ôl yr bra lle, um, lle dydw i'n cael y broblem yna hefo y boost lle. Dwi yn meddwl bod hein yn ffantastig. Mae gennau i ddau o'r hein. Um, dwi'n cadw un yn y mra ag un allan fel bod fi'n gallu rhoi o'n yn sports bra pan dwi'n mynd i'r gym. Um, a mae'n handi hefyd wrth ti'n di nofio. Um, ac o'n i hefyd yn gweld o'n handi cael dau o ran bod fi'n gallu rhoi un mewn bra di, un mewn bra um, lliw gola, fel bod fi'n mynd gorau tynnu ac, ac newid lle. Dyn o ran y bras, dwi'n bersonol yn prynu bras un brân, o'n i'n hapus efo fo a dwi'n chwilio ar y we a dwi'n cael yr un un a mae gen i lwyth o'r un un. Um, felly hwn ydy'r bra dwi'n i brynu lle. Ac mae yna boced, felly chi weld yn fan hyn. Felly hefo'r bws, dos ymrae chi roi do mewn poced. Beth sy'n dda hefyd ydy, mi allwch chi roi do mewn bra arferol. Mae hwn oherwydd fod o'n drymach. Di o'm cweit yn gweithio gystal mewn bra arferol. Ond mae'r boost, achos bod o'n ysgafn, yn gweithio. Felly, dos am rhaid i chi... Nes i gael gwarad o'm ras i gris gyd, o'n i'm yn gwybod am y boost. Felly, um, peidiwch ag agwaradwch bras i gyd os da chi'n meddwl trio'r bws, cadwch nhw'n chydig bach a bosib nhw'n chi deimlo bod chi'n ddigon cyffyrddus hefo fo yn erbyn y croen a mewn yn, yn y bra arferol. Lle. Yym ond dwi wedi prynu rhein a a well gennai i roid o yy mewn yn y bocad yn lle bod o'n yn erbyn y croen. Felly dwi jyst yn rolio fo fyny, yr un yma, a dwi'n osod o i fewn yn y bra, ac mae o yn ffitio i fewn fel yna, ac yn ail adeiladu'r fron. Fel yna. I mewn yna fo. Um, a mae gennau yr un un bra mewn navy ac mewn lliw croen um, a sawl un ohonyn nhw. Uh, mae um, Asta yn gwneud post-surgery bras rhesymol iawn uh, un, Un o'r rheini nes i brynu cwpwl o'r rheini ar ôl cael lawdriniaeth. Peidio gwario ffortiwn achos dach chi'm yn mynd i fod yn gwisgo'r rheini am byth. Um, mae Marks and Spencers yn gwneud rhai brars, dwi wedi ddefnyddio um, Nicol a Jane, um, a mae yna gwmnïau eraill da chi'n gallu um, cael, cael cyngor pen da chi'n mynd i fewn a cael eich mesur, mi fyddwn yn rhoi gwybodaeth i chi lle allwch chi brynu'r rhai. Um, dwi wedi mynd ar y we wedyn a dwi wedi cael yr un un bra, chwilio am y, yr brand a di gael am o'n gwahanol lefydd wedyn hefyd. Um, felly gobeithio bod y fideo bach yna yn, yn rhoi syniad i chi os ydych chi'n wynebu um, cael mastectomy a gorfod byw hefo um, prosthesis, sut um, mae'n mynd ati i wneud hynny.